nyomgo nyakwari wuon nyako pok uneno ot ichako nadhi nyomogo dhako moro wuon ni to onge dhako taseduogni be ngima magerani katek to en lweny katek to en lweny japolo kawuono kawuoni nasachiel kawuono katek to lweny katek to lweny japolo kawuoni Hey, Manu Kola, I was in Malawi. Then the, the, the, the president of uh, Namibia, Call me. So, send me. I need you again. Bende, oko ni dafta. Odala time. Odagi kwa rujedi. Baba wa pesa nini nile buta. All the time. Ndio bisa ni chodo. Baba, nawacho ni kintie ot kati wuogi. Baba adwa ni wuog oko, ok adwa lweny mikete ot. Asayi, asayi, antie aol gi lweny mag ot. Eh? Nidhago kore na japolo nadi kia gik mana timo. Adwa ni mondo ka un ing'e maber wuodi mane nyuolo. Japolo. Hey! Japolo. Emula. Japolo. Emula. Japolo nyalo simo gi bet. Emula nadi. Achamo mastare mara ot kaini. Bang' nominations koro achamo mastare mara kibiro go koko e dala ka ma winjo ni se iselwero nyithindo ka zaidi. Miyo pageroka. Abiyango. Miyo pageroka. Waluore. O, Japolo mose mogo pangano. Ne waluore. Ok ing'eye, waluore. Japolo. Waluore. Waluonga ni Japolo, waluonga ni Japolo. Ka ok inyal dhi kanisa milosna wach gi biso. Kaka babawa, mondo adog e kanisa awe timbege maricho, to ok ibi yudo kwe. E dala ka ok ibi yudo kwe. Awachoni kawuono, o- o- ok ibi yudo kwe, baba, ok ibi yudo kwe.

Bwana Chief koro i- ikonyo wa nang'o? Ikonyo nang'o? Eh, Mm. pero makosa tasendiko ka polisi wasego ni sim biro Eh, to apenjo kapok polise pok ochopo be nitie yo moro ma unya- wanyalo loso godo gini ka pok ochopo ka chief nikech ka ka pok ochopo ka polisi nikech kochopo ka polisi to nyaka nudhi e kot Mani unguri gi jogi ibi chamo sadaka gi ng'ano. Iwinjo? Abe- Ne. Bing'eni an iya wang' marach mane ndalo moko ne iya wang' ma wuok afulo yo madho dak ane wa gik matindo go bona chief kik achwanyra kodi. Hey. To kane u Apenjo kane kane. kane dak mano ok idhi limo. Ah, ah, mano ne. Anyalo wuotho wuoka kae kae oko. Mano wadhi. Abed piny. Bed bed piny kija. Hey, ing'e ni kitemo kelo weche moko ni iwacho niya ni mondo olose kamoro madwa ni mondo ichama bendo godo. Hey. Hey. Ama koso en gi pache moro. Ba, ah, pach in to nyaka rodhi. Linguru linguru an mawuoyo. An mawuoyo linguru. Hey. Choke. Blei wera. Asego ni polis ti- koro kik we- wando wawe polis du- bibi edhe nono. Koro koyudo koyudo kuonge kae Ehe. nyalo bedo wach marach inyalo wacho ni ana mkora wuondo gi. Ema iwinjo ka wacho ni niya, adagi wach mane loso gino oko. Nikech timbe ma japolo osetimo e kanisano pek gi nyathini. Nyocha machiegni kaka mama moro, Oting'o dweche piero ariyo gaiye. Onyuolo mano ng'er ma ji oringo osuptal malich. Odwa dai kan bishop. Barupe gone ma dwa tho. Kanisa no timbe timore Nyasaye osole kuom. He. Ji dwa bebe ka polis moko atugi ma ibe kik ibede. Nyasaye ok nyal kuong'o kanisa. Iriambo. Oa kuong'oga. He. Kuong'oga. Munga. Koro weuru matin. Eh. Penjo na jogi to gilewo nade? Gireta ne mapiyo. Kata ka pol gosi mi ubedi ma temo nyono na nyathini bathe ka ngeni ya ngeni bago pe. Sana nya timo gima timo. Okay, uchuodho. Ka ubedi keto piny. Onge gima dhi loso ka ok iketo piny to piny. Bishop ka bi wuoyo ka ok iketo piny to piny. To kiduong' e kita ni an be kita deri mulo mari ochudho an manyuoli be wuok Okay. ochudho an anyuoli Okay. na anyuoli ang'eyi Okay. an kati bimna gi beti kati bimna gi beti chudho Aya, idwa- idwa ng'e kido koso idwaro kwe? iwinjo Eh, ang'e kiti koso idwaro kwe? ineno kido miparo ni in go no

Mati chedumwana. Buda idheri, buda. Buda idai, buda. Aparo gimoro. Ni, Polise gi asego nigi sim, taneno ka gilewo. Gilewo to apenji ja bishop. Onge jomoro machielo mwanyalo loso godo yor gi- wachni e yor kanisa. Ah, yor Mondo- kanisa okawa. Nikech ing'e niya, wach wach polisni

Kitek mi wacho ni tek kaka tek. Bikab gini kae mondo ibi mbele ka. Bikab gini kitek. Kitek to bikab gino ka. Mondo Lweny ane. en mari, to ne en mari nus. Kik kel lweny obed mari full. Awacho ni kab Koro gini. kalo gini biro akalo, akalo, akalo. Koro nyisa tekoni. Nyisa teko mi wacho ni in gono. Atero seche moko abedo ga piny, aparora mos, ang'iyo kinde kodi. A- a- Ang'iyo kaka kaka irom gi kaka najedo koro. A- Adhawo gi baba wa koso atim nang'o? Japolo kinde moko lweny ne owuok. Lweny mane owuok no. Japolo kinde moko lweny moro ne owuok. mane wagore maonge opanga to onge nyaroga to na oji jal mana sipa sipa ji so dagi kucho we we gini we ngiye gini we Ira gini sipa, chini koda ira Iwinja? sipa. ok asipa Era sifa. Ha? Ba. Mano ni kinde. Koro kinde ne mochopo we sani. sie mago panga asekoni we sie Mane kinde mochopo sani. Who are you? Ha? Inin nga? Wesema kupanda. Ha? Wesema kupanda. Message ya divorce wene jo wuot gi mwandu gi. In idagi we idagi we mwandu, idagi to loso na kanisa, idagi timo gimoro amora. Bese ni gadi, ina bed ina da kanya gi karango. Ya poli na ku. Ha? Ili na ku. Ongi kumbe ni kuonga. Ha? Kuongo ne sami. Kanisa medi kuonga na sewe. Ha? Waluori. waluorre apenje bo ibiyorana iyud ka a- aburudika aburudika Mada. a- achamo mahewa maga mahewa maga madalawa iwinjo ba achamo mahewa maga madalawa abiya yweyo kama yweyo aha kibukori iluongo nyinga matek iluongo nying wuoru matek ionge luor adwari mondo iwuog oko nikech gik matimore ok ber kok inyal dhi wuoyona e kanisa to kare ikonya gang'o mondo abed gi kwe aweni dalani to kotamore to timbega mana timo chon ok ing'eya iwinja winja iwinja winja nying mano miya mar ochung iwinja ga winja iwinja winja ba Bi bing'e ya. Bi bing'e ya. Bing'e ya. Ha? Bing'e ka piwa ko wukilo ko yung'e. Piwa ni. Idwa rango, idwa rango. Idwa timo nade? Piwa ngino wuogwa. Eh, piwa ngino wuogwa. Ok inyal duogo e kanisa to ok ibiro kwe dalani. Ka ok inyal wuoyo midwoke ok ibiro kwe dalani ok ing'eya. Ha?

Micho kang'eyo. To wach biso kwa kibiro ni gima tin ni isa di yome chi. Ha wacho na wacho in ing'eya. Ok ang'eyo yie momiyo. Ing'eyo na piro na gi millions adi e kanisa. Uchudo kuja kuo. Ah, uchudo kuja kuo. Uchudo kata mna tongo na pok nokwal. Opodi. Uchudo ng'athi maler muchudo kata mna gine ne pesa na nyalo wi mesa kanyo kata na milion achiel miwacho. Uchudo pok nomulo.

Ma dalana, ibi ya ma dalana, ma dalana, asiya mora. Chief, chief, chief wada kumoni. Wachni chief kata en wachni nyalo biyo kanisa. Gima miyo dad bishop mi wuok ne dhi ka chief mondo okel wach e dala ka chief pok nonyono dala ka. Koso sila nyono dala ka. Podi. To koro kibiro. Nochuna kawuono. Mm. Koro wachna. in pod ohole wuo kodi we awuo kodi wach maduong' en wach mach- mar arkisope in gi barua manyiso ni nindiko uh, ochuodho e kanisa di kanyo mondo otel ne jodolo jo- jodolo kaachiel gi jokristo man kanyo Ora la misinge no chiemo ga kanyo. Opidho ga joga na do chiemo nade? Ipenjo niya, an gi barua. Eh, an gi barua, an gi barua. Ochiemo ga kanyo. ochuodho Ochiemo ga wuoda kanyo. ochuodho chiemo daka Ochuodho no kayo daka. Ochuodho monde onge. Ochuodho en nyathi maber. Omiyo ke wacho ochuodho kwa tong gweno to an gi gwen ka nyiso ni biso ochuodho ka tong gweno ka kele kanisa ka to loko to ochuodho da kwa tong gweno ogini. Ko ka tonga mano sidana mano sidana. Iwinja. Koro nyiso ni an maloko project ma koro an ma koro an ma kwalou. An koro ko kwala an ma kwalou. Iwinjo chief. Ngamune gi maki en archbishop. Ne.

Ki ne imanyo biso. Hey. To mondo ubed godo piny. To wawuogo. Ok ose ok osetimo. To ne wuogo kiduki kar kane ot ni wudi mani ko titingo pala ne ungi project moro mar golo. Ne jaduong. Ing'o ma ng'ongo ma gik mano miyo nwang'o ndalo moko madara dhi dak ma kaniwa. Biro ma ne. Adwa ni mwana matin. Adwa dongi.

Umanye mondo ubed piny mondo ulos gigi kaka jokanisa. In be koro idhi donje nikech in to ne ok ilem kodgi, donge kamano? An ok alem e kanisa. Eh, koro ang' nubed koro ok udhi e kanisa. Nyuchi chamo ga gigo kata ok ilem. Nyuchi chamo Ling' ling'. Koro ubed e Gigo ne to chamo, ok ulem nade gik michamo dong donjo e iyi, mano ilem e kanisa no bak do, mera. Bete dum oriek. Koro beduru Eh. gi chuodho piny to gi japuonj.

Itiyo na kiso mach kata lando po nani. Mago penjo kik. Lando po nani. Gin wach na gik miwacho. Iwinjo kata ka in ya bishop nogo. Ok inyal donjo daro na ka ni buko ni biro ni ni japolo okwalo tong. Yes, japolo nyalo kwalo tong. To kwale kisiri. Ok inyal golo gima okwal kisiri ikete lela. Mano makosa. Kata mana Nyasaye wacho ni ok inyal golo gima ni siri picha gigolo oko. Mano rach. Komiyo wach misungu iwinja. Awinjo kama ikelo no. Kwalo muneno kwalo gi japolo, mukwalo gi japolo kuno ero. To japolo bende pok owachonaga ni ojakuo. Ok ang'eyo. Pod aonge evidence japolo jakuo. Eh. Ng'ama jakuo ang'eyo ni ok en ng'ama ler ka japolo ma wuoda. To koro inano nang'o? Ok iwach ni okwalo. Nani kata kane sakata ibi gol nyathi. Nyathina mineno- Hapana, mago weri go, weri go. Nyathina muchuodho ni en nyathi mono luwo polis chakre chon kata otimo makosa kata ok otimo makosa onyalo wuoge we nikech osewuoge Ulu polisi omi orengo koso ulu Ah. polisi na kwara tango. omera in in ema ibiro ka kiyuda gi japolo ka chung' ka miwacho ni archbishop ema dwaro japolo en e archbishop ni En e Archbishop mane iluongo Japolo. En mana wadore kokela gedini, an nakiaka. Sani ni ing'e ka nade? To dong nosekela ka nyathini nane mbele ka biro kar ka. Koro wis biso wang'ad weche machuok. Eh. Ang'o mang'ongo to be ok achildren kaka iparono. Tiyo brok. Yomu kwalo to gwin bata ng'ada ng'ada. Ing'e ni banti wuo mrai. Ah, Bishop amina ni abedi an gi kanisa ariyo ma maga mag achulo nyaka bishop ma kanyo misara. yane ka gen janeno ano kech weche ma nyalo be. Dagi ni zora. Wuo. Iwinjo apiso. Aha. Iwachona ni ilandroga ng'owa. Unani wewe nataka narkizo maji. Wewe ndio kujifanyia sekalo. narkiso maji Eh, koro ka kilo narkiso maji maji bwana. iwinjo ng'ama narkiso maji naneno mna ng'ato moro mine idhiyiki kamoro ni narkiso maji ladroba ni pok awinjo to kowinji wach mawacho ni mogik o Japolo nyaka ne bed e kanisanino. Osekwalo tong' gwedwi, osekwalo gwedwi, osekwalo pusadi. Mondo iwach Nyasaye nikech an capable of paying gima wuoda otimo kata ka ok okoso, kata ka okoso, I can do it. Ok anyal kwano ni duto desire ma gichiemo go ni kar ka i. Isaya- Yena nan malo ofis. Japolo osekwalo ang'o e nyimi kineno kamae? Polo sakwalo tong' bubera. Ne gin tong' adi? Be me ming'ani thuolo jaduong'. Be ng'ino je kuona thiri. Hold on. Chak one by one. Chak ne okwalang'o.

Wasendiko 5000. Iwinjo? Mago 5000. Tong' gi Med 100,000. Ha? Med 100,000. Mano ma mon golo, mon monyuolo rude diwe. Wawuoyo ni dhako dhako mogolo rude, monyuolo rude, kelo rude pradi. Mm. 100,000 mano ma donjo diwe. Ting'eni wan gigni adi? Ka japolo tiyo kanye. Koro igo kwan niya 100,000 ne diwe, dwe higni ariyo kelo pesa. Iwinjo? Iwacho ni ndimi bunge, bunge kitu gani? Koro. Koro iwinjo pesa. We wacho ni koro go kwan. Okay. Alafu gi rombe. Adwa chulo Rombe koro koro wacho. Adwa chulo maber. Taneno ka koro uneno ku uinga. Koro wach ni otwere atwera gino dhi e kot. Eh, ka uneno kamano, otwere atwera gino dhi e kot. Ha? Kot ema nyale, nikech koro gima nanga ne onge, kot ema nyale. Ka kot nyale to wuodi oringo to chief bise wuoyo ka. It doesn't matter. Wuodo en o- o- en oringo ka kamano ng'weje, en en ng'ama nyalo ringo ne Kenya.